Сер дип кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Бүген бездә бәйрәм, дуслар! Бүген безнең Туган тел телеканалының ТТ милли премия тантанасының 5 яшьлек тамашасы. Якынрак килеп утырыгыз, дусларым. Бүген сезгә мега күңелле шәп тамашадан иң кызу матур репортажны эшләргә керештек.

Кырык өчен ташлап кырык якка, чыгарсыңмы каршы алырга? Шундый шат елмаюлары белән безнең әле Ришат Төхвәтуллин сәхнәләребездән чыга. Ничек кәефләр? Ай, бик канәгатьсең менә безнең чыгышың белән. Әлбәттә, канәгать. Э, чөнки гел дә мондый тамашачылар күрмибез. Э, сагындыра, концертлар соңарада бисирәк бит инде. Шуңа күрә бөтен тамашачыларга, уфаларга туган тел премиясенә зур рәхмәт. Һәм сиңа рәхмәт. Әлегесе көннәрдә шулай ук э, и салу мәшәкатьләре белән беррәттән э, бик бик игътибар белән клипта төшергә кыз эзлисең, Ришат, әйме? Ә нинди критерийлар, нәрсәләр, нинди булырга тиеш ул кыз, нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Тышкы кыяфәтем әле, инде син эчке дөньясына да игътибар итәсеңме?
Ну, ичке дөньялыкларына кереп тормасбыз инде. Миңа иң мөһиме үзебезчә һәм инде иреннәре кабартылмаган Э, натураль э, матур битле бер кыз кирәк иде клипка бик күп язалар дип тә әйттең шикелле әйе э, шул кадәр матур кызлар күп хәтта сайларга да ниндидер авырлык килеп чыкты чөнки теге булмаганда яра монысы да ярый дип кенә әйтәсең ә монда бик күп кызлар һәм инде сайларга чыннан да бик авыр һәм инде уже сайладык
концерт бик ошый конечно шушындай концертлар бик еш булсын без киләбез яратабыз җирҗүгә концертлар карарга Бигрәк тә менә популяр матур җырлар. Әйе, ни, Сабиров, Дамир Сабиров, Ришат Тукватуллин. Барсын да әйтеп бетереп булмый инде, бик матур җырлайлар, бик ошый. Вообще матур, зур рәхмәт, күңелне күтәрәсез. Рәхмәт. Я в восторге от всех а, певцов, артистов. Я

Кытай милли премия тамашасы гөрләп шаулап дәвам итә. Менә яңа гына әле безнең бердәнбер талантлы игезәкләребез Айдар һәм Алмаз Юнусова чыгышларын тәмамладылар. Егетләр, ничек кәефләр? Кәефләр шәп, Аллаһка шөкер, бәйрәм белән барыгыз да. Бик шундый яхшы атмосфера монда, позитив рух, шуңа күрә шундый кәефтә барыгызга да э, насыйп булсын. Менә Туган тел каналлары, Туган тел Экраннарыннан э, безнең тамашачыларга шушындый позитив кәефне без җибәрәбез. Әйе, уу!
Безнең тамашачыларыбыз кабул итеп алдылар һәм э, ул кәеф аларга икеләтә барып э, җитте дигән ышанычта калабыз. Егетләр, ә кайда саклыйсыз гомумән мондый статуэткаларны? Офистамы, өйдәме? Ә, Безнең үзебезнең э, студиябез бар. Инде зур рәхмәт Туган тел каналына. Бу ел ике абылды, бүтән чакта берәү генә бирәләр иде. Шуңа күрә Менә аерма нинди.
Әйе, әйе. Әйе, менә э, даже минем исем Алмазның дөрес бирделәр, Айдарга Айдарны, э, Алмазга Алмазны бирделәр. Шуңа шуның өчен зур рәхмәт сезгә.

Айгөл Габдуллина бишенче тапкыр инде ТТ милли премия э, статуэткасын алып, лаеклы алып, менә сәхнәдән чыкты. Айгөл, ничек кәефләр? Бүген син алып та барасың, җырлыйсың, бик катлаулы бит. Э, Роза катлаулы, чынлап та. Алып кына барганда әле ничектер э, бер төсле, ә алып та барып җырласаң да, ул инде тагы да катлаулырак әйләнә. Әмма ләкин тамашачы алдына чыгып, үземнең ятур яңа җырларны бүләк итү ул үзе бер бәхет. Зур рәхмәт дусларга, зур рәхмәт тамашачыларга, зур рәхмәт безнең тапшыруларны карап баручыларга һәм зур рәхмәт яраткан Туган тел телеканалыма. Менә мондый матур бүләкләр, менә мондый матур чәчәкләр өчен чын күңелдән зур рәхмәтләремне әйтәм. Бергә булыйк, бергә яшик. Рәхмәт, Роза. Ничек хәлләр, кәефләр? Әйбәт кенә, рәхмәт. Концерт ничек? Шәп.
Бик ошый, яшьләр, матурлар. Ел саен киләбез, ел саен карыйбыз. Рәхмәт аларга, оештыручыларга һәм шулай ук артистларга рәхмәт. Зур рәхмәт Туган тел каналына, шундый матур концерт оештырганнар өчен. Без ел саен йөрибез, ел саен ошый безгә. И еще бөтен дусларыбызны, туганнарыбызны концертка чакырабыз ел саен.

бүләкләр, статуэткалар, чәчәкләр белән Лилия Расулева үзенең чыгышын тәмамлады. Ничек кәефләр? Ой, бик әйбәт, бик шунда это. Әзрәк дулкынланып торгайным, конечно, чыгыш алдыннан. Но хәзер шунда это. Рәхәт шундай канаттар канаттар канатланып йөрим хәзер. Канатланып китеп инде. Бүгенге сөкендә сезнең ничә клибыгыз бар? Ундан ашу. Или он биштән ашу. Әйе, шулай. Ханаган юк әле. Ханармын әле. Туган тел милли премия э, концертында бик матур э, э, оештырылган, бик матур ехазландырылган. Без артистлар бик шатбыз, бер-беребез күрешеп, аралашып, шундай матур итеп сорашып йөргәнгә мин бик шатмын.

Без дә һо дип котлап э, әйтәсебез килә инде Илшатка ТТ милли премия тантанасының янәдән бер статуэткасын аңа бүләк итләр. Син канәгатьме, Илшат? Әлбәттә, канәгать. Зур рәхмәт, зур рәхмәт дип әйтәбез чын күңелдән э, Туган тел телеканалына, зур рәхмәт Башкортстан тамашасына. Зур рәхмәт барысы өчен дә. Шундый матур бүләкләр өчен, шундый матур концерт өчен, шундый матур тамаша өчен. Син һәрвакыт шулай рәхмәтләреңне укыйсың инде. Шул хәтлек шундый гел ягымлы уй фикерләреңә җиткереп торасың инде. Гомумән, Илшат, синен нинди хәл вакыйгалар чыгарыңнан чыгара? Син ачулана беләсеңме ул тормышта? Э, белмим даже ачуланган бар микән ну булгылыйдыр инде булганы бардыр үзем хәтерләмим аны тормыш иптәшем сорарга кирәк
алайса сине ничек тынычландырырга кирәк дип мин киләсе сорауны бирим дигән идем тормыш иптәшең димәк тынычландырадыр инде син ачуланган чакта әйеме төрлечә була иногда тагын теге Әйтәләр бит, э, утка май салалар бит, янадан утка май сала, янадан инде менә шул утны сүндерә су салып. Төрле төрле чаклар була.
Карагыз әле, Радик бүген галстуклар тагып килгән, бүген концертка җитди әзерләнгән. Теге сине без өйрәнгәнбез, джинсовкалар, шундый джинсылар да күрергә. Бу бүгенге ул. Хәзер переоденусь.
Ә шулаймы ни? Әле син собраниедан киләсеңме әллә безгә? Да.
Әйе, прямо совещаниеннан концертка. Ярый, без сине көтеп калабыз.

Әле биш кенә яшь безгә, Мирхат, ә синең берсе икегә тапкырланган ае? Миңа җырлаган өчен дә, алып барган өчен дә икешәр тапкыр биреп бардылар. Бүген генә нишләптер берне бирделәр. Димәк, син икене көткәнең ае? Әлбәттә.
Шуңа аптырап тиреләп торам бит. Мирхат, чынлап та шуңа дип бөтен күңелеңне биреп һәрвакыт чыгышларыңны ясыйсың, әйме? Син гомумән тормышта алдашасыңмы ул? Тормышта алдаш, алдашмыйм. Гомумән алдашмыйм. Дип алдашып тора икән дип уйлый күрмәгез. Чынлап алдашмыйм мин. Ә син алдаганнары бармы? Алдаганнары бар. Мин алдаган кешене 2 секундта танып алам. Ага, бу дөрес сөйлиме, юкмы икәнен. Минем инде күзем теге бәйрәмнәр алып бара торгач, инде психологка әйләнеп беттем. Кем дөресен сөйли, кем ялганны сөйли, барысына мин күзәтеп торам, аңлап торам. Әйе. Синең интуицияң бик көчле эшли инде, димәк. Әйе, әйе, минем теге кысла, кыслалар аларның былай да развит итеп әйтәләр. Шуңа күрә менә сиңа карыйм да, синең сорауларың миңа биргәндә һәрвакыт Теге чын күңелдән бирәсең, менә карап торам. Әйе, чын күңелдән менә карап тордым. Рәхмәт. Әйе. Димәк, синең интуицияң 1000% дөрес эшли. Дөрес, дөрес, бик дөрес. Шуңа күрә рәхмәт сиңа да уңышлар, сезгә дә уңышлар, барыбызга да уңышлар. Рәхмәт, туган тел! Эшетә туңдыра, салкында калдыра, йөрәгем чыдам бул, бирешмә.

Тырышып сезгә шундый бәйрәм кайнар сәламнәре юллыйм дуслар. Бик шәп тантана бездә Туган тел телеканалының ТТ милли премия тамашасы дуслар. Супер!

Әйе, э, болай мин кечкенәдән бирле җырлыйм бит инде һәм кечкенәдән бирле бер курку булмады сәхнәгә чыгам. Мин бер тапкыр булса да куркасы иде. Юк булганы жоқ. Шундый рәхәт, Аллага шөкер. Рәхмәт, Уфа. Искиткеч, син бер кашанда бер тапкырда дулкынланмыйсың сәхнәгә чыгыр алдыннан.

бик дулкынлана басып торам чөнки шәхсән үземнең бик яраткан сокланган алып баручы айваз садыров бүген безнең татар милли премия тамашасын алып бара хәлләр ничек айваз чиксең алфа моның кадәр инде мактагач э, бик яхшы кәефләрем тагы да яхшырды Милли премиягә килгәндә, минем өчен бит инде алып баручы буларак әлеге тамаша беренче тапкыр. Мин бераз гына борчылу, бераз гына дулкынлар белән килгән идем, ләкин менә мондагы беренчедән яраткан коллегаларны күргәч, сине күргәч, сәхнәгә чыккач, алып бара башлагач, эре дә юкка чыкты әлеге дулкынларым, бик рәхәт, бик күңелле. Хәзер бетә дип бик борчыла. Бәлки тагын бер Бер өч сәгать өстәрбез вакытын. Без бик шатланып, әле бит әле Татарстан вакыты белән кичке сәгать 9 гына шикелле. Һәм сиңа бит әле статуэтка да бүләк иттеләр. Гомумән, Казанда ничә томаша алып барып сиңа әле бераз статуэтка бүләк иткәннәр имай вас? Бу минем өчен ачыш, чын мәгънәсендә, чөнки алып баручыларга әле мондый ук дәрәҗә күрсәткәннәре юк иде. Хәлбуки, мин әйтәм, алып баручы фестивальләрдә, премияләрдәге иң зур көч куючы кеше.

Бүгенгесе көндә ничә китабыгыз чыкты? Кыскача гына шуның турында безгә. Әйе, быелгысы елны Мәк чәчәге дигән китабым дөнья күрде. 575 биттән торган, 70-80 еллар чорын үз эченә алган гашыйклар турындагы китап ул. Рафаэль белән икәү яздык. Һәм тагын э, төйнәлмәгән төен дигән. Бу әсәрләр бөтенесе Инстаграм челтәрендә язылып бара. Дина, Дина Латипова дигән әсәрдә язылыгыз әйе, диде Инстаграмда инде.

матур барысын да шушындай шикарный костюмнар номерлар бигерәк матур безгә нык ошый сезгә кызлар все отлично все понравилось нижневартовскийдан кунакларыбыз кайттылар Концерт тукларга аш Себердән килде бүген. Представляете? Мин бул концертка ел һаен йөрим. Нык охшай. Э, бул концертта бик яхшы. Э, концерт составы ла бик бай. Рәхмәт. Рәхмәт безгә. Без елда йөрибез бу концертка. Безнең Айгөл Габдуллина шәп

ТТ милли премия тамашасының янәдән бер статуэткасын аңа бүләк иттеләр. Әй, хәл алсын, чөнки бөтен көчен, бөтен энергиясен тамашачыларның күңел түрләренә җиткерерлек итеп башкарды. Бик шәп, бик кызу булды. Әле сине җибәрәселәре дә килмәгәннәр сәхнәдән, әмма дә ләкин Лимит ике генә җыр, шулай бит. Бүген җырчылар бик тә күп һәм инде бөтен дә тыңлап бетергә кирәк. Шуңа ике җыр да ул җырчылар өчен бик бик тә күп. Һәм дә рәхмәт туган тел. Гел дә катнашырга тырышабыз. Туган тел мәңге яшә.
Амин, шулай булсын.

По, по любви. Мин же полюбил, по любви. Без карап торабыз инде хәзер Радик э, розеткаларда рәтли лампочкалар әйләндерә. Хәзер хуҗалык эшләре артта, әйме? Ну, богатикнем шулай, э, богатикнем дә шулай була торган инде. Ну, әле әле эше күбрәк килеп чыкты әле.
Ярый, без сиңа әлбәттә иҗадыңда уңышлар, гаиләңдә иминлек һәм мәхәббәт телибез. Без сине яратабыз. Рәхмәт.

киләчәктә үткәрмәү мөмкин түгел һәм ярамый. Аны халык та аңламас, э, дөрес тә булмас. Бу зур традиция, моны көтеп ала торган инде бер вакыйга. Шул дәрәҗәгә алып барып җиткәч, киләчәктә тагын да күтәрергә планканы ала бирсә, исән булып, еллар тыныч булып.
Туган тел туты милли премияның биш яшьлек матур чагу шәп тамашасы Шушындый позитив дулкыннарга тәмамланды, дуслар. Бер дә хушлашасы килми сезнең белән дә, безнең артистларыбыз белән дә, тамашачылар белән дә. Чөнки бүген бик кызу Без тәмамладык.
Концерт бетте. Роза матур гына әйтеп төшеп ятабыз килеп. Мин дә мин дә тәмамладык.
Һәм сау булыгыз дип әйтергә теләмичә генә басып тора. Ничек кәефләр, нинди эмоцияләр? Кәефләр шундый м, күтәренке. Дулкынландыргыч концерт башында нинди булса, әле дә шундыйрак. Э, беренче тапкыр чөнки мин Айваз Садыров белән эшләдем. Алга ничек булгандыр белмим, миңа бик тә бик тә уңайлы һәм комфортлы булды. Рәхмәт, Айваз. Айваз, сиңа ничек булды? Инде э, Айгөл кебек тыйнак кына телеканалга гына әйтмәдем сүзләрне. Монда тамашачы каршына чыгуга әйттем. Мин беренчесе һәм соңгысы булмасын дидем. Шундый күңелле тандем, күңелле танышу башланган икән, дәвамлы булсын. Бик зур рәхмәт Айгөл сиңа, зур рәхмәт Туган телеканалына, Розага зур рәхмәт, чөнки Роза

Һәрвакыт безнең белән булганыгыз өчен, һәрвакыт безнең тапшыруларны яратып, Туган тел телеканалы белән бергә булганыгыз өчен. Киләсе матур очрашуларга тиклем сезгә мин исәнлек, саулык, иминлек теләп, сау булашам. Роза Хайруллина, сер итеп кенә Туган тел телеканалы. Үзегезне саклагыз. Барсы да яхшы булачак.